Mai vana baba nana mai vakomana nevasikana indinonzi mai munashe ndinokugamuchirai pachannel inoyi chitolikai commentai subscribe by ndinofara kukuonai nhasi tichange tichibika tese mundiregererewo shona yangu tiri kutodzidza tese ipapa tee tichitodzidza tese tichitoita zvatinenge tichiita izvozvo nhasi tichange tichibika maguru maguru aya ndakavigirwa navatezvara vangu vakati wagadzira vakawasuka vakandichekera vakawabhoila nekuti maguru anoda kubhoiliwa slow cook for seven hours so kana une slow cooker yako pressure cooker yako unowaisa imomo or unongoita hako pastove seven hours slow cook uchiwedzera mvura and wochengeta stock yacho because tinenge tichiishandisa ubika but because inini vatezvara vangu vakatondiitira udhara inini changu chasara kungowaitisa kuti anake ndiise maflavor maonion matomato ndichaita nemuriwo nesadza tichatogadzira meal inonaka chikafu chinonaka zvisingatomboitumira vhidhiyo iyoyi kune hama dzako shamwari dzako vaonewo zvinonaka zvatinenge tichigadzira pano chekutanga hama dzangu tinofanira kusuka mavegetabe edu

unoda kucheka zvitete hatidi kuti vanhu vakachidzwe nechikafu nyatsocheka chimeka show kuti zviri kubuda zvakanaka Kana tapedza kucheka muriwo wedu, takuuisa paside kuti titange kucheka maonion nemadomasi. Tiri kushandisa onion 1 half inenge iri for maguru edu kana kuti makuru. Nanchitaura namama vangu vakati hanzi maguru anonzi makuru saina handizivi kuti kwamuri ikoko zvanzi rinonzi guru kana riri one and then makuru kana akawanda tiri kudzidza

maiwee zvangu nandakanganwa nezvegarlic haina handibiki ndisina garlic ndiyoyo ine flavor yese manje garlic sa unoda kuminsa garlic yako kuita senge yakatsengwa tsengwa so nguva yanga takamirira yasvika yazosvika manje takubika ndichatanga nekuisa mafuta angu mupoto kutevera nemaonion ndowabika kusvikira aita translucent ndotevera negarlic Ndofraya fraya kusvikira ndakunzwa smell yacho ichibuda kubva muphola. Ndotevera nemadomasi neimwe so inonzi tomato paste. Tomixa tomixa kusvikira zvakuita sesoup majuice ese abuda. usakanganwe kuisa munyu salt salt neblack pepper nemamwe maspice aunongofarirawo ini ndashandisa paprika necurry izvi ndizvo zvichapa chikafu chedu flavor kana tapedza kudai haa takuisa maguru edu mani tinoda kusiya maguru edu kuti asime nekuti maspice atamboisa paya anofanira kunyatsopinda mune nyama yedu on low heat just for a few minutes also uchatoona kuti mvura inenge ichitobuda kubva mumaguru edu saka inini ndazopinda nebeef stock ndashandisa anonzi mastock pot kana wanga wasaver stock iyi ndiyo inenge iri mvura yaunenge waboila maguru ako kana wanga wasaver hapana chikonzero chekuti uwedzere stock beef stock unongoshandisa stock yanga yasara mupoto after waboila maguru ako but nekuti angu anga akafreeza nandisisina stock that's why ndazowedzera beef stock Apa uchawedzera mvura wosiya maguru ako kuti abike even for another one or two hours achiita slow cook kuti maflavors edu anyatsopinda mune nyama yedu and kuti nyama yedu inyatsokuibva. Pakubika magreen veg hapana nyaya. Unongoisa maonion ako, madomasi, usakanganwe salt woisa maveg ako. Usawabikise, haafaniri kuita brown. Maveg edu anofanira kuramba akaita green zvakanaka. Uchingofryer fryer uchingodaro. kukutaurirai chokwadi ka ini handisingadi kukuratidzai kuti ndinobika sadza rangu sei nekuti kune vanonzi masadza police vanoda kuudza vanhu vese kuti vanofanira kubika sadza sei vanofunga kuti ravo sadza ndiro chairo chairo yavo recipe ndiyo chairo chairo asi ndangoti ndikuratidzei nekuti sadza rangu rangobudawo zvakanaka inongotanga nekuisa tuhupfu ndoisa mvura inotonhora ndazowedzera mvura inopisa ndorisiya kuti rikwate for 10 to 15 minutes on medium heat ndodzoka ndotanga wawedzera hupu yangu futi uchingoisa slow slow bit by bit usawanze svikira waona thickness yaunofarira ndova ndazotanga umuona manje wozoisiya kuti ishinyire on low heat 5 to 10 minutes

ii maguru edu abuda zvakanaka honai akatsvukirira tsvukirira kunyasoratidza kuti akaibva akazara flavor vandaisa futi nemavheji edu and haatabika tagoona asikana nevakomana ana baba nana mai haa chikafu ichi chiri kuratidzika chikafu chedu chaita and chiri kunyatsoratidzika ngatimbotestai atagona kubika thank you thank you ndinotenda nekubika neni ndichakuonai mune vhidhiyo ichatevera be sure to like comment share subscribe